Һиндстан темасы буенча бу. Шахмат уены Һиндстаннан чыккан. Атлар, филләр Һинд гаскәрләреннән кергән дип сөйләгән иде мәскүрә. Ә менә королева сугышта нишләп йөри? Җитмәсә, иңшәп йөрүче шул королева. Белмим дип әйтергә һич ярамый. Башка класста ярар иде дә, монда ярамый. Сугыш барганда король күзәтеп, киңәшләр биреп торган. Гаскәр башлыгы гадәттә корольнең якын кешесе. Улы яки энесе булган, легенда буенча, сугышларның берсендә король дә, гаскәр башлыгы да каты җәрәхәт алганнар. Король белән бергә сугыш барышын күзәткән королева чигенә башлаган солдатларны үзе һөҗүмгә алып киткән. Король янәшәсендәге королева шахматка шулай килеп кергән. Үзе уйлап чыгарган легендага мәскүрә үзе дә ышанды. Нигә? Бик табигый хәл. Индира Ганди ил белән идарә иткән кебек. Безнең апай әкренләп сирәгәйде. Аның урнына Мәскүрәнең җанын эткән бүтән сүз барлыкка килде. Мәскүрә белән Вера яшәгән квартира галәмәт салкын булып чыкты. Элеккеге хуҗалары да җылыту ягын карамаганнар. Мәскүрәләр турында әйтәсе дә юк. Мәскүрә тормыш итүнең рәтен аз-маз белә әле. Авыл кызы. Вера авыл тормышына бөтенләй яраклашмаган, Суга буяу тәме чыга торган бер чиләкләре бар, шуны тотып чишмәгә үзе генә бармый. Мәскүрәне дә ияртү ягын карый. Вакыт болай да тар, минут араларына кыл сыярлык түгел. Алай булгач суга мин барам, син мичкә яга тор, ди Мәскүрә. Бераз утын чапкалыйсы булыр, ди. Верамы соң утын чапкалар кеше? Сыңар чиләк тотып, суга китә. Утын дигәннән, кызык иткән кызларны завхоз абыйлары. Сезгә нинди утын китерим? Каенмы, усакмы ди бу беркөнне? Вераның мондый эштә нейтраль икәнен аңлап Мәскүрә белән алып бара сөйләшүләрне. Мәскүрә үскәндә әтисе һәм ир туганнары булганлыктан утын мәшәкатьләре аңа төшми иде. Кайсы әйбәт соң аның? Кайсы әйбәт дип усак кисәргә йомшак инде ул, каен катрак. Усак китерегез ди Мәскүрә, эшне җиңеләйтмәкче булып. Бер җылысы юк икән шул усакның. Мунчала кебек яна да бетә. Кызларны кызганып бераздан каен утыны китерткән тагын завхоз. Анысы киселмәгән әле. Шуларның нәзегрәкләрен балта белән чапкаламакчы Мәскүрә. Иләре бераз җылынмасмы? Электән болай балта тотканы булса да, утын кисәргә ул чаклы осталыгы юк икән. Утынга батмый балтасы, өскә сикерә. Каягыз әле бераз ял итеп алыгыз. Эш белән мавыгып, янына кеше килгәнен дә сизмәгән Мәскүрә. Булат исемле егет бу. Редакциядә эшли. Лекторлар бюросында танышканнар иде. Редакция Мәскүрә Ләриенең каршысында гына. Тәрәзәдән Мәскүрәнең булдыксызлыгын күреп, эче пошып чыккандыр. Мәскүрә ун чапканны бер чаба егет. Балтаны нәкъ аркылыга төшерми. Кыйгачлатып кистерә. Ә дигәнче бер ием утын елде. Кискән утыннарны кертеште дә әле Булат. Дөнья хәлләре турында фәлсәфә кырырга да нияте юк түгел икән. Мәскүрәнең кәефе башкачарак булды. Өй салкан, карын ач, комсомол җыелышына барасы бар. Кичкә тагын төне буе утырсаң да эш бетәрлек түгел. Физ заряд көчен рәхмәт дип чыгып китүдән бүтән җай калмады Булатка. Иртәгесен дәрес башланганчы класска керсә, әле ул миештә, әле бу миештә Булат та Булат. Дәрескә керсә, кара тактага акбур белән шул исем язылган. Җен ачулары чыкты Мәскүрәнең. Дәресе дәрес булмады. Ирзаты белән сөяшергә ярамыймы инде Мәскүрәгә? Укытучы булдым дигәч тә. Ә Таңсылу ничек икән? Ул да кыз кеше бит. Балалар үртәрдәй беркеме дә юк микәнни? Кышкы каникул җитте. Җитте дә узып китеп тә бара. Чаңгыда чыгарбыз, шәһәргә барып кайтырбыз дигәннәр иде, берсенә дә өлгерешле булмады. Отчет, педсовет, ярты елга план төзү, конференция. Алай да Вера өч көнгә Уфага кайтып килде. Мәскүрә бер тапкыр чаңгыда чыкты. Булат ике пар чаңгы күтәреп килгән. Үзенә, Мәскүрәгә, урамда бер очрашкач, тауларга чыгасы иде дә, чаңгы юк дип ышкындырган иде Мәскүрә. Булатның кайгырткан булуы инде бу. Вера жәл калды, аңа чаңгы җитмәде. Чаңгы булса да чыкмас идем, секция утырышына докладым әзер түгел дип калды тагын үзе. Мәскүрәнең дә доклады әзер түгел дә. Чыгып китте бит әле, кеше чаңгы күтәреп килгәч. Бик хәтәр чаңгычы сыман кыланган иде Мәскүрә, таудан шуганда әллә ничә егылып, әдәм килкесе булды. Мәктәптә укыганда әйбәт шуа иде. Онытылган. Мәскүрәләр ягыннан гына айратлар вышт итеп узып киттеләр. Кәһәр генә тешсен тагын Булат белән күрделәр инде. Балалар күңеленә якынлашам дигәндә генә Мәскүрәнең кәефе кырылды. Кайтыр якка юнәлделәр. Кышкы көн кыска бит. Кичкә дә авыша башлады. Булат белән сөйләшеп йөрү күңелле генә. Горкига гашыйк икән ул. Вера да Горкины ярата. Кызык, Вера блокка гашыйк. Булат та блокны ярата. Мәскүрә Есенинны өстен күрүен әйткәч, деревенщина дигән иде Вера. Булат менә авыл егете. Блокны якынрак күрә. Сезгә Вера белән сөйләшү күңелле булыр. Зәвыкларыгыз тәңгәл килә, диде Мәскүрә. Мин сезне таныштырам әле. Миңа сезнең белән дә күңелле. Икенче көнне кичләтеп тагын килгән Булат. Чаңгысыз гына. Мәскүрә егетне ишек ягыннан уздырмый гына. Вера идә юк, диде. Үзенең кичәге сүзләренә ишарәли янәсе. Сезнең янга килергә ярамыймыни? диде егет, уңайсызланып, кызарып кына. Яравын ярый ла ул. Бишенчеләр тагын булат та булат дип җанны кыярлар инде, соңгы вакытта тыныбрак торалар иде. Мәскүрән үз итә башлаганнар иде инде. Авылның кай тыкрыгында ни бар, барысын да күреп торалар бит шул елгырлар. Эшкә утырырга тора идем. Иртәгә секциядә минем чыгыш, бер әйберем дә әзер түгел. Гафу итегез, кич кинога да бармыйсызмы? диде егет, китә башлаган җиреннән Мәскүрәгә карамый гына. Бармаем, диде Мәскүрә, назландыргандай иттебрәк. Булат ник керүенә үкенгән кыяфәттә чыгып китте. Уңайсызрак булды да, нишлисең. Егетләр кайгысы юк Мәскүрәдә. Болай җанга ятышлы кеше ул Булат үзе. Ләкин Мәскүрәнең идеалына туры килми. Буйга озын түгел, талчыккан йөзле, күзлекле. Җиргә карап йөргәнгә буе булганнан да тәбәнәгрәк күренә. Әнә тагын башын иеп чыгып китеп бара, бичара. Мәскүрә үзенең гыйшкы төшәр кешесен горур, көчле итеп күз алдына китерә. Агыйдел буенда чыраган башкорт егете сыманрак. Мәскүрәне саклап барган сыман йөзүе һаман-һаман күз алдына килә. Шундый көчле дусның ихтыярына язмышны тапшырасы килгән чаклар була. Теге вакытта якыннанрак танышасы калган да бит. Түлке ул чибәр егет егерек күңелле түгел микән? Шәхәр җирендә сылу кызлар күп бит. Шуны сизенеп тә якынлашасы килмәгәндер бәлки. Булат белән дусларча сөйләшеп йөрергә була. Тик менә бишенчеләр. Мәскүрә бер җыелыштан кайтканда Таңсылу белән юлын бергә туры китереп, аны моны уйламагандай сорап куйды. Таңсылу, синең сөйгән егетең бармы? Бар. Бу сорауга күптән әзер сыман җавап бирде Таңсылу. Очрашасызмы? Монда юк ул. Хат алышабыз. Ә, күптәнме? Хат алышумы? Күптән танышасызмы дим? Бәләкәй чактан. Күршеләрбез. Ә. Таңсылуның эше башка. Күрше белән очрашсаң, сөйләшсәң дә гаеп итмәсләр. Сүз бишенчеләргә күчте. Зарланыбрак та алды югары белемле укытучыбыз. Айрат турында сүз чыккач, "И, шул янкиеге!" дип көлемсерәп куйды Таңсылу. Шундый җылы итеп әйтте бу сүзне. Яраткан баласы турында сөйләгән ана кебек. Яратмаслык бала түгел ул. Үзе генә Мәскүрәне яратып бетерми. Яраталар алар сезне, диде Таңсылу. Телләрендә сез генә, сезне бүтән класслардан көнлиләр алар, үзләренә генә каратып торасылары килә. Өйрәнгәннәр башлангычта. Бишенчеләргә игътибар азрак шул. Тарих дәресләре дә атнага ике генә сәгать. Күбрәк булырга иде алар белән. Таңсылу бит дүрт ел гомерен гел аларга багышлаган. Көндәше белән шулай гади генә сөйләшкәч, Мәскүрәгә җиңел булып китте. Эшен тырнап торган көнчелектән арынды ул. Февраль аеның кыяшлы бер көнендә класс активы белән күрше авылдан йөреп укыган өлгермәүче балаларның иләренә барырга булдылар. Чаңгыда барасы булгач, активка кермәгәннәре дә активлашып киткән. Мәктәп ихатасына байтак укучы җыелган. Айрат чаңгысын кими генә шул тирәдә урала, үзен махсус чакырганны көтә. Ә Мәскүрә юри игътибар итми моңа. Таяк бауларын беләзегенә киеп кузгалырга торганда, мәктәп капкасыннан кергән ак бүрекле берәүгә күзе төште Мәскүрәнең. Теге башкорт егете ич бу, әнекәем, шул каникулга кайткан. Әнә аппак тешләрен елтыратып килеп килә. Мәскүрәм, чаңгы таякларын ике якка кадап, колачын җәйгәндәй хәрәкәт ясады. Ләкин кузгалмады. Күрде бит, үзе килә. Чү, Башка якка китте түгелме? Мәскүрә балалары белән бер читтә калды. Кунак егет мәктәп ишегенә таба юнәлде. Баскычтан Таңсылу төшеп килә ич. Әналар ике куллап күрештеләр. Гади күрешү генә түгел бу. Кара каршы биегән сыман, кулларын кулларына тотынып, бер-берсенә карашып торалар. Әналар җитәкләшеп бәләкәй капка ягына киттеләр. Елмаешып,

Кайда икәнеңне онытма әле син, укытучы иптәш! Бәхетле пар артыннан күзен алмый карап калучы тагын берәү бар иде. Тилмерепләр караган күзләрне күреп, таң калды Мәскүрә. Күптәнге сердәшенә дәшкәндәй әкрен генә, Айрат, кичә аңгыларыңны кузгалдык, диде. Кузгалдылар. Мәскүрә алдан китте. Кырга чыккач, Айрат классташларына карап, Указ укыган тавыш белән игълан итте. Безнең апай королева гаскәрне хыҗүмгә алып бара. Безнең апай королева. Мәскүрә турында бит бу. Айрат үзе димәк, гаскәр башлыгы яралы. Я, ян киеге, диясе килде Мәскүрәнең, Таңсылу сүзләрен искә төшереп. Әйтмәде. Айратка беренче тапкыр елмаеп карап куйды. Җиңү тантанасы да, бала өчен борчылу да, кешегә ихтирам да бар иде королеваның карашында.